Ɛ ɔbaa kua ɔbaa kua ɔbaa kua Michelle nti wɔn bɛtumi anya adagye adware ɛkɔ ɛna wɔn bɛgye baafo mu gu ɔtantantan saa mɛboa. Ei asɛm pɛɛ ni o sɛ wɔde wo dan ma ahan na yie o sɛ wɔamfa amma ahan na yie o ei. na ɔbaa bɛsia watumi agyina fi wei mu adware apue na ɔwerɛ fi sɛ duru so sɛ ɛsɛ ɔtwitwi aha ɔno na ɛba no ɛ ɔbɛɛ kua ɔbɛɛ kua nti wo nneɛma bi wɔ ha a woyɛ a ɛyɛ a na ɛnyɛ wo fɛ no yɛ wo Adɛn ma ayɛ dɛ me nua? Woatumi asɔre afiri fie, woampra, woantwitwa adwaeɛ. Atumi agyina apɔtɔbiri bɛ no mu adware adrɛse apie. Na na wo sɛ woyɛ Kumasi ni a w'ani ate a w'ani abie. Yɛnto nnwom mfrɛ wo no, na wopɛ sɛ ɔkyerɛ sɛn? Hwɛ, me old boy bi na ɛkaeɛ. Ɔse Anitae yɛde wo, ɛnyɛ sukuu, ɛnyɛ aburokyire, ɛnyɛ sika. W'ani ate a, na w'ani ate, ɛyɛ calling. Sɛ akenken kwa. Woammɛtena fie a, saa anka menim sɛ w'ani mmue yi. Wonni wo ho ni. Awo. Maame hwɛ no woannya maame kasa tia wo. Yɛbɛtwi w'ani so ma w'ani so atan wo, woate? Ɛnha wo ho ate. Mebɛbɔ w'ano so ma mogya agyina wo tirim. Awo. Ɛnyɛ sɛ ne fɛ na ɛyɛ me sɛ masɔre anɔpa na mampra anaa mantwitwi efie a mekɔeɛ o. Me ba no nnoɔma mu ayɛ dada nti ɛsɛ metumi kɔ yɛ shopping kakra yɛ dɛn ɛma no na fie nso dɛm no sɛ at least ɛbɔ bɛyɛ ten o'clock koraa mɛtumi apra ɛno nti na me mba no ɛkɔ yɛ amkɔ yɛ shopping maa no. Ɔbɛɛkoe a si wo deɛ oh. wosi wo fie a wapra ten hmm. wo maame a wɔtetee wo anaa wo nana a wɔtetee wo ɔkyerɛ wo sɛ yɛsɔre a ɛpra ten. Wɔkyerɛɛ wɔ sɛ anɔpa ɔbɛ wo sɔre ayɛ praten ɔbaa. Ne sɛ wo me me bɛ han dan no wo ɔ efie wura wo ne yere no wa nka nkyerɛ me sɛ ebi a maame wo ba bɛ han dan wo bɛ pra six o'clock anaa sɛ wo bɛ pra five o'clock wa ma me saa mmara na nka ɛdan na bɛ ha yɛ no ho eti me pra ten o'clock wa me fi sɛ yɛ normal. Mayɛ mayɛ disappointed. Sɛ na ɛteɛ. Mayɛ very disappointed. Enti yɛ hyehyɛ wo mmara yie enti. Ɛm ɛ yɛka ne sɛn ɛ ɛ ɛ ɛ ɛm ɛ akyerɛ papa na nti wokyerɛ wo bɛ oh nti akwadaa yi bɛtumi akɔ aware pa ɛtumi ayɛ adeɛ aboa ne kunu ha ɔbɛɛ kua hwɛ biribi yie wate ha sɛ wofo sɛ waso pire ma yɛ a kɔsi wo dan no tenam oh saa anɔpa tɛn no wapra na saa akwadwosɛm no deɛ ɛne saa fi wɔ deɛ nsene me fie ha Awo, ɛnyɛ adeɛ a ɛbɛsene me fie ha. Meka ama w'aso ate sɛ ɛmfa wo fie wei ɛma metwa me mpoa o, me ne me ba no mpoa. Wonim deɛ me ba no ɔyɛ ama me? Me ba no wonim deɛ ɔyɛ ama me? Kumasi fie mu na mete, memfa mɛto m'ano ɛma ne ne da m'ano ɛma me mɛbɔ dede ɛwɔ fie ama m'atamfo ne m'adɔfo nte sɛ mebɛɛsi fie ama me o. Mmarima no a wɔredi akɔneaba wɔ fie ha no, ɛnyɛ sɛ mede sika no twa m'anom oo. Efie papa bi a me ba no resi ama me no, ɛnyɛ bi ne saa fie mfuturo wei sɛ mo abɛgyina ɔde dan baa bɛkae m'anom. Excuse me. Saa. Na meka kyerɛ wo. Ɛnyɛ wa. Na wobɛtumi amena ayɛ me. Ɛnyɛ wa. Wo bɛtumi amena ayɛ me. Dɛntra ho mfasoɔ. Ɛɛ kaa kyire bɛ sene me ne kwan. Nti akyerɛ nti wo kyerɛ wo ba no no. Excuse that. Sɛsɛ bi onidi ne kaa adwo ahomeboa. Ɛyɛ wo fɛ sɛ mmarima ɛnenam wo ba so saa nti ɔba wo ba no wakyerɛ sɛ onidi ne homeboa sɛ me ne kaa adwo onidi ho. Mesuma wo mesuma wo ba no so ne ne daakye Na afo sɛ w'ani abie no, ɔbɛyɛ kua. Di wo ho ni oo, di wo ho ni. Ɔbaa dodoɔ asase asene, di wo ho ni, di wo ho ni. Oh God,